U nilqgħukom għal episodju ieħor ta' Triq Tagħna. Eh, qiegħed hekk għaliex dejjem tkun preparat fil-ħajja. Din il-ġimgħa ħa nitkellmu dwar triq l-arar tal-1979. U hija preparat. Maltem kbir jolqot lil gżejjer Maltin. Għall-ħabta tal-ħamsa neqes kwart ta' filgħaxija bdiet niżla x-xita u damet sa tard billejl. F'24 siegħa niżlu bejn wieħed u ieħor 100 millimetru ta' xita. Fl-aktar lokalitajiet li ġew milquta, fejn normalment ibatu mill-għargħar, kien hemm xeni ta' devastazzjoni fejn siġar, proprjetajiet u anke vejikoli ġarrbu ħsarat kbar. Sfortunatament, kien hemm tlieta min-nies illi mietu u tnejn li ma setgħux jinstabu, fejn imbagħad finalment mietu erba' min-nies f'din il-ġurnata. Tajjeb illi ngħidu fatt ieħor illi ġara, fil-Wied tas-Sewda f'Ħal Qormi nġarret il-ħmara tan-Najju. U issa ħa naraw ftit in-nies illi kienu jgħixu f'dak iż-żminijiet x'ser jgħidulna. L-ilma ġewwa? S'hawnhekk? Mela, ġewwa. Il-ħanina ogħla, mela? Mela, mela. Allavolja għandi t-tarġa. Mela, x'jismek l-ewwel ħaġa? Jiena Ġefri, ta' hawn ħija. Ġefri, tgħidlix li kont armat bil-ħaxix dakinhar? Le, kont għodni nieħu t-tietti dak iż-żmien, għad sitt snin kelli. Sitt snin. U x'tiftakar jew x'tismagħhom jgħidu? Aħna konna noqogħdu faċċata hemmhekk ara. Niftakar kienet l-iskola sal-erbgħa ta' wara nofsinhar dak iż-żmien. Sewwa. U aħna peress li Milwiet, Il-ġenituri tagħna kienu jitilgħu meta jraw il-maltemp imorru jkellmu l-madam u jiġbruna kmieni u ġabarna wieħed hawn u kif qsamna qasam hawn bil-karozza tiġi l-mewġa tal-ilma ngħidula aħna meta jinġama' l-ilma f'daqqa u jibda ġej. Bħal ta' tsunami hekk f'daqqa. Konna d-dar ġewwa nitawlu hekk għal barra u tara l-ilmijiet għaddejjin u karozzi weqfin jimxu mal-ilma. U mbagħad mietu xi nies ukoll u. Kienu mietu xi erba', Jeffrey erba' mietu, xi erba' kienu mietu għandu jkun. Xi erba' kienu mietu, kienu mietu xi erba', u ħafna siġar jitqaċċtu u jinġarru mal-widiena u mal-ilma. Ah, u ħafna nies għerqu. Però kien jgħammed, kien jagħmel l-ilma ġieli jagħmel, imma dik id-darba għamel ħafna. U inti, inti hekk tiftakar x'kont tagħmel dakinhar inti hekk meta, meta bdiet ix-xita? Jiena, id-dar kellna ċerta ħbula. Sliftni ommnhom biex jorbtuhom mas-siġar li kien hawn. Ġifieri rabtu l-qbula mas-siġar? Nar biex in-nies minn naħa jmorru naħa oħra. Mela kemm kien għola l-ilma? Kien għola qabel żmien. Qed tara hawn dawk il-garaxxijiet hemm? Qed tara dak li hemm l-isem fejn dak tal-aluminju? Xi ftit inqas minnha. In-nies semmewlna l-livell tal-ilma u biex nurukom kemm kien kbir l-għarar, Immaġina Sander qiegħed fil-livell tal-wied, jiġifieri kien hemmhekk u għola sa kważi nofs dawk il-garaxxijiet ukoll. Jiġifieri immaġina kemm kien hawn ilma. U ġie f'daqqa waħda ġie jżomm jagħla ħames piedi ilma hawnhekk. U vera rajt xi dgħajsa wkoll. Kien hemm dgħajsa fuq karru hemm ġew. Inqalgħet minn fuq il-karru hekk u ħarġet hawn mill-wied. U kien hawn warblu hawn fin-nofs tal-konkos l-antika, inti ma tiftakarx għax iżgħar minni. Għax konna nitilgħu miegħu dak biex naqbdu l-bejtietna. Imbagħad weħel il-karru tagħha għax kien sejħa jtajjarha, kien jixxokkja kull ma hawn isfel. Strejna. Kena kena għawek daqsek kilma ta. Ara nimmaġina l-għada x'ħin waqfet ix-xita x'kien hawn fit-tim. Eh x'ħin waqfet ix-xita mbagħad min ikun dilittanta biex jibqa' jiftakar kulħadd joħroġ jipprova jdur biex jiġbed ir-ritratt u jżommok tifkira ta' dakinhar. Mhix tifkira sabiħa imma ifhem on the whole wara tgħid kellna. Għadda kollox biċċ il-ġid. Għadda kollox biċċ il-ġid u il-Malteb tkun taf xi jsarraf meta jkun rasu iebsa. Liċenzja mħallsa qabel. Kien hawn daqshekk ilma hawn. Il-wied kollu, eh? Qed nimmaġinaw. Xmara, letteralment. Tsunami. Tal-biża', missa l-grazzja t'Alla. Qabel hawnhekk ħalba xi taqs kont tgħaddi.